Salut, mir hunn een neit Format vu Video wou mer e bëssen iwwert een Thema wëlle schwätzen. Ech sinn de Joël, mech kennt dir menge mir schonn, an haut ass och de Marc do an dee wëll haut mat eis iwwert Thema Sühne schwätzen an hien huet do e bëssen eppes virbereet. Marc, ech ginn där de Mikrofon, och wann s de schonn am Grapp hues. Jo, also dat Thema Sühne Kléngt mol sou ganz, soen ech mol, e bësse mëttelalterlech. Jo.
Oder sou staark däitsch, oder wat wëll dat bedeiten? Tatsächlech hu mir, am Lëtzebuergeschen hu mir kee Wuert fir d'Sühne, mir benotzen en eegent Wuert a mir géifen dierfe soen Verséinung. Et geet ëm eng Wiedergutmachung. Ok.
Vu wat? Vun enger Schold tatsächlech. An dat Thema Schold, dat kléngt ëmmer esou, och staark, dat kléngt, wéi wann ee mam Fanger op dech géif weisen, vu wat sinn ech da elo Schold, wat hunn ech da gemaach? Dat ass en Thema, mat deem sech u sech déi meescht Leit net wëlle befaassen. An och déi meescht Leit wëllen och net gären hir Schold zouginn.
Ech sinn eigentlech an der Rei, ech hunn näischt falsch gemaach. Esou, an ëmmer e bëssen dat esou Et gëtt Leit, déi jo nach méi schlëmm sinn, ne? Et ass ëmmer e bëssen dat, hei heescht, ok, jo, ech hu mol eng Kéier gelunn oder esou, mee et ass seelen, datt ee seet, oder meeschtens seet ee, jo, mee kuck deen do, deen ass nach méi schlëmm, oder? Genau, also mir hu gäre Schold bei aner Leit ze gesinn, awer bei ons selwer, dat ass esou eng heikel Saach, do gi mer eis awer net gären zou. Ech mengen, dat ass dee gréissten Déngen an den Noperschaften och, Wann s du an enger Noperschaft wunns, dass ëmmer den Noper ass deen, deen alles falsch mécht a vläicht hues du genee dat selwecht gemaach oder den Noper seet Saachen iwwert dech wou s de falsch gemaach hues an jo wéi s de sees gesäit een ëmmer gäre bei aner Leit. Genau, also de Feeler gesäit een ëmmer gär bei aner Leit an et geet tatsächlech lo hei ëm dëst Thema geet net wierklech Et geet schonn ëm e konkrete Feeler, och wann dat elo streng kléngt fir déi meescht Leit. An ech géif gären eng kleng Geschichtchen dozou zielen oder e klengt Alltagsbeispill ginn, wéi ee sech dat kéint bësse virstellen. Fänke mer un mat der Persoun A an eng Persoun B. Sarah?
Ech hu lo einfach spontan awer keng Nimm ginn. Mir fale keng Nimm a. Persoun A, Persoun B an der Rei. Genau.
Persoun A geet an d'Danzschoul an d'Persoun A huet e bësse Problemer mat Gewiicht. Et ass déi éischt Kéier, datt se an d'Danzschoul geet. Elo hu mer d'Persoun B an d'Persoun B ass eng erfaren Dänzerin. Déi erfaren Dänzerin gesäit d'Person A a freet d'Person A, ob se zesumme mat hir wëll danzen. D'Person A gëtt sech vill Méi a fält hin. D'Person B kuckt se un, rëselt de Kapp a seet, Aus dir gëtt ni eppes. Du kanns ophale mat deem, wat s de mëss. D'Persoun B ass natierlech immens enttäuscht a geet kräschend heem a seet sech, Ech ginn ni méi an d'Danzschoul, ech halen op ze danzen. Den Dag drop kënnt e Kolleeg vun der Persoun A an d'Danzschoul a schwätzt d'Persoun B drop un. Hunn ech mech lo net mer domat A. Ech mengen iergend eng Kéier schonn.
Ech mengen just d'Persoun B ass kräischend heem gaangen, mee et war d'Persoun A. Mee dat ass an der Rei. Also et ass op jiddwer Fall dee wou wollt léieren danzen ass kräischend heem gaangen an ee Kolleeg vun der Persoun A ass bei d'Persoun B gaangen. Ass et esou? Dat ass de Problem wann een A a B benotzt. Ja genee, wann ee richteg Nimm benotzt.
D'Persoun A war déi wou an d'Danzschoul gaangen ass, d'Persoun B ass déi erfaren Dänzerin. Genee. Ee Kolleeg kënnt bei.
Persoun B
a freet, wou d'Persoun A hin ass. Da seet d'Persoun B, Jo, d'Persoun A ass net méi do. Si ass heem gaang. Da seet de Kolleeg vun der Persoun A, Du bass du Schold, datt keng Leit méi an dës Dungeon kommen. Du hues eng Schold, du hues eppes gemaach, wat net richteg ass. Du hues eppes gemaach, wat se net häss sollte maachen. Dorops hin rechtfertegt sech déi Persoun a seet, Ech sinn dach eng erfaren Dänzerin, ech weess dach wien danzt, an souwisou huet déi Persoun ze vill Gewiicht. Also Persoun, Persoun, mir si bei Persoun. Déi heem gaangen ass oder de Proff? De Proff.
De Proff, jo.
De Proff seet, oder Persoun, Persoun B, Persoun B seet, probéiert sech rechtzefäertegen, d'Persoun B probéiert sech rechtzefäertegen a seet, Ech hu keng Schold, ech hunn näischt Schlëmmes gemaach. Awer ënnerlech an hirem Häerze weess se, datt se eppes Schlëmmes gemaach huet, awer kann sech net erklären, firwat ech dat gemaach hunn. Esou géif ech dat definéieren an ech géif lo och en Alldagsbeispill einfach huelen. Dat wier Um Bankkonto, wann s de e Prêt hëls, hues de eng gewësse Schold vis-à-vis vun der Bank. Dës Schold muss de och iergendwann ofbezuelen, zwar net direkt, awer iergendwann muss se bezuelt ginn.
A mir kënnen ons denken, wéi schéin wär et, wann dës Bankschold elo direkt bezuelt géif ginn,
am beschte scho muer, oder an enger Woch, oder soss mol an engem Mount, ee Joer, Jo. Ok, maja déi déi Schold, wéi wéi kann een dat maachen fir dass se op ee Coup bezuelt gëtt? Kloer dat ass elo Beispill ne, also dass iergendee giff mat mega vill Sue kommen an fir dech bezuelen, mee wann et elo konkret geet ëm eis Bezéiung mat Gott. Hm,
ma do hues de och schonn een Thema ugerass, et geet ëm Gott, a vis-à-vis vu weem hu mer eigentlech eng Schold? Jo. An dat ass tatsächlech Gott. Och wa mir denken, mir hätte keng Schold, déi Schold besteet nach ëmmer, déi Schold ass nach ëmmer do an déi Schold kann net einfach esou ewechgoen. Ech hu jo dat Beispill benotzt vum Bankkonto. Schéi wier et, wann d'Schold vun haut op muer fort wier. Fir datt eng Schold fortgeet, muss iergendeen dofir opkommen, muss iergendeen dofir bezuelen. Et muss iergende Millionär kommen, fir der deng Suen eran, fir deng Suen ze ginn. Genau, Millionär ass u sech scho gutt getraff, well déi éng Persoun, wou dat fir ons tatsächlech bezuelt huet, ass an onsen Aen e Millionär. Also gëtt méi. Ça va. Wien ass de Millionär? Fir ons Chrëschten ass dat Jesus Christus. Ok.
Wéi kënnt de Jesus zu deene Suen, wa mer elo zu där, bei deem Beispill bleiwe mat de Suen? Hm, Dat ass eng, dat ass eng gutt Fro an déi, wann ee se kuckt, kann ee dat verbanne mat der selwechter Fro, an zwar déi seet, Ass Jesus wierklech Gott oder einfach just e Mënsch gewiescht?
An ech géif dat Beispill huele vum Automat, fir sech Cola ze kafen,
fir an den Automat ze goen. Ech weess, mëttlerweil ginn d'Kaarte, mee ech vergläiche dat mat der enger Mënz. Du hues eng Mënz an déi Mënz huet e gewësse Wäert.
Wann ech elo een Cent draginn, da wier den Automat näischt rausginn. Dat heescht, ech muss schonn déi richteg Mënz ginn, an dësem Fall vläicht elo een Euro. An ech wëll nach betounen, datt eng Mënz kann zwar vu bausse schéin ausgesinn, awer kann net de selwechte Wäert hunn, dee se wierklech soll hunn, fir déi Saach aus dem Automat rauszekréien. Dat heescht, déi Mënz muss de richtege Wäert hunn. Okay. Wat ech domadder wëll soen ass, déi Mënz, déi déi Schold bezuelt huet, déi mir hunn, huet tatsächlech genau de richtege Wäert, ee Wäert, dee mir net kënnen definéieren, ee Wäert, deen d'Chrëschten als gëttlech unhuelen. Ok, also mat aner Wierder, wann ech elo deng, däi Beispill mat der Mënz huelen, déi Mënz, déi dee richtege Wäert huet, ass de Jesus. Genau. kann ech net, soe mer emol, ech kann net déi perfekt Mënz hunn, deen Een-Euro-Stéck, dee mer déi Cola, war eng Cola, hä? dee mer déi Cola do gëtt, déi ech brauch, kann ech mer net lues a lues een Cent pro een Cent mech eruschaffen? Dat ass natierlech d'Beispill, ne, mee mat anere Wieder, kann ech mer net meng Versönung, meng Sühne oder wéi och ëmmer dat op Franséisch geheescht huet, ech weess et net méi, kann ech mer déi net Verdéngen? Brauch ech onbedéngt de Jesus? Oder kann ech einfach soen, ja ok, mee ech, ech, amplaz dass ech schlecht Saache maachen, maachen ech genuch gutt Saachen, fir dat iergendwéi opzeweien. Oder ech maache Saachen, déi Gott gären huet, ech ginn an d'Kierch, ech, ech bieden, ech ginn de Leit, déi aarm si, Suen oder iergendwéi esou eppes, fir dass ech dann iergendwéi kann awer lues a lues, mat Een-Cent-Stécker, soen ech elo emol, kann awer déi Koler kréien.
De Problem ass, datt ech elo eng Valeur benotzt hunn, fir kënnen ze erklären, wéi een déi Schold bezitt. Ja, et gëtt kee perfekt Beispill, mee ja. Et gëtt tatsächlech kee perfekt Beispill, fir kënne Gott a senger Vollkommenheet ze erklären, fir a sengem Wäert ze erklären. Dofir ass et jo Gott. Gott huet een onerklärbare Wäert. Gott huet eppes, wat iwwert onst Wëssen erausgeet, e Wäert, deen onfaassbar ass. Also ass et onméiglech, vill kleng eenzel Wäerter, zum Beispill vill een Cent Mënzen, ze sammelen, fir op de selwechte Wäert ze kommen, einfach aus der Natur eraus, wéi Gott ass. Duerch géif ech se erklären. An ech hu jo dat Beispill benotzt vun der Mënz, déi vu bausse schéin ausgesäit, mä awer net wierklech dee Wäert huet. Wat hues du domat gemengt?
Domadder hunn ech u sech gemengt, datt Leit vill schéin Saache maachen, vill gutt Saache maachen, déi vu bausse schéi wierken, schéi fromm, wou all Mënsch sech géif soen, hei kuck wat dee gemaach huet, mä hu se wierklech de richtege Wäert?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
Mee et ass jo awer och e bësse esou, wéi eis Welt funktionéiert. Also mär missen eis eis Saachen erschaffen. Wéi seet een, Wee näischt Gëtt esou ee Sprachwuert, wien näischt mécht oder ierfir esou eppes. Also dass, et muss ee schaffen, fir dat ze kréien, wat ee wëll.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 Okay. Domat wëll ech soen, Gott ass gerecht, mee och gläichzäiteg liebend. Dat heescht, Gott ass déi puerste Form vu Léift, an déi puerste Form vu Léift opfert sech fir dat, wat e gären huet, fir deenen ze hëllefen. Ok.
Ok, du sees, Gott ass Léift. A mir sinn e bëssen och iwwer eppes vläicht ewechgesprongen. Also, et ass een Dass déi Persoun gesot huet, war jo ganz kloer falsch. A wat ass, wat ass déi Saach, firwat brauche mär d'Versöhnung? Wat ass déi Saach, wou mär maachen, wou mär Gott dofir dann brauchen oder seng Versöhnung brauchen oder eben de Jesus brauchen?
Also ech géif dat esou erklären, dass wann eng Schold geschitt ass, kann een net an d'Vergaangenheet zréckgoen, fir d'Schold erëm fort ze maachen. Okay, ja.
Déi Schold ass passéiert an et entstinn Konsequenzen dorauser. Déi Konsequenze si jo an onserem Beispill ganz kloer déi eng Fra, déi ni méi wäert an d'Danzschoul goen bis zum Enn vun hirem Liewen. Okay. Du kanns net réckgängeg maachen, wat an der Vergaangenheet geschitt ass. Deefir si mir do vun Jesus ugewisen ass. Mir sinn dorops ugewisen, datt een déi Schold réckgängeg ka maachen, an dat bréngt nëmme Jesus fäerdeg, well déi Schold besteet nach ëmmer, och wa mir denken, datt mir se mat eenzel Werken oder eenzel gutt Taten réckgängeg kéinte maachen. Ok, mee du sees elo, Gott ass ee Gott vun der Léift. Kann hien net einfach soen, Ah, dat ass ok, mär vergiessen dat einfach, wat s de falsch gemaach hues, an Da lieft däi Liewe weider esou, weess de. Also wann, wann een een Gott vun der Léift ass, kann en dat jo maachen. Genau, en ass Gott vun der Léift, mee awer och Gott vun der Gerechtegkeet. Ok. Dat dierf een do net vergiessen. Vill Leit vergiessen den een Deel, an dat ass Gerechtegkeet. Ok.
An dengem Fall, wou s, wou s du sees, datt Gott einfach géif verzeien, ouni seng Gerechtegkeet duerchzezéien, dee Moment ass Gott onfair. kéint ee sou soen. Dat heescht, Gott géif einfach iwwer d'Schold vu verschiddene Leit, oder vun all Mënsch souguer, ewech kucken, riicht net, hëlt d'Schold net eescht, an an deem Moment, wou en d'Schold net eescht hëlt, ass d'Schold och net real. Awer Gott seet, dës Schold ass real, an de Präis, deen ech dofir bezuelt hunn, muss och dee fir real sinn. Ok, also et kann net anescht ewechgeholl ginn, Wéi duerch dat, wat de Jesus gemaach huet?
Nee. Also, okay. Also, jo. Gott huet dëse Wee ausgewielt, well hie geduecht huet, et wier de richtege Wee. Firwat de Wee iwwer Jesus geet, ass eben och z'erklären mat der Gëttlechkeet vu Jesus. Okay. Wéi huet de Jesus dat gemaach?
Ech géif soen, un deems en un d'Kräiz gaang ass. Ja, ech froen net negatéiv theologesch, einfach nëmmen, also konkret, wat huet de Jesus gemaach? Ok, fir et kuerz ze faassen, Jesus huet e perfekt Liewe gelieft, Jesus war ouni Sënne, Jesus war komplett, ech wëll scho bal soen, a sengem Element, Wann een d'Filmer kuckt, kennt een de Jesus als deen, deen iwwert Waasser leeft an deen Wonneren gemaach huet. Tatsächlech huet en dat gemaach. En ass un Kräiz gaang, en ass gestuerwen un dem Kräiz, awer en ass och operstaang. An dat ass den, soen ech, den gëttlech Beweismëttel Fir datt e wierklech Gott war. Okay.
En ass gestuerwen, en huet de Präis bezuelt, mee en ass och operstan. Dat heescht, en huet och bewisen, datt e wierklech Gott ass. Dat heescht, et hätt elo net een anere kënnen, wann ech, ech kéint net soen, okay Marc, lauschter, ech hunn dech mega gären, du hues Saache falsch gemaach, Sënnen gemaach, wéi mir dat virdru gesot hunn, mee ech stierwe fir dech, fir deng Sënnen ewechzehuelen. Wär dat och méiglech, datt ech soen, ech, ech huelen dat op mech? De Problem ass do, dass du e Mënsch bass, du bass net gëttlech, also ech ginn dovun aus, dass s net gëttlech bass, an an deem Fall géifs du einfach stierwen an du géifs net operstoen. Ok. Et war also wichteg, dass et grad de Jesus war, dee selwer Gott ass, Genau. dee gestuerwen ass Genau. an dann och erëm operstanen ass. Erëm operstanen ass, wat An an onser Zäit, modern Wëssenschaft an eben och ons, ja wéi soll ech soen, ons Denkart a Weis, wat mir denken, wat mir festgestallt hunn, medezinesch och onméiglech ass. Dat wëll ech nach betounen.
An dat ass, wou de Glawen an d'Vertrauen an d'Spill kënnt. Ok.
Ah, et ass emol net nëmmen an der moderner Zäit, also scho fréier war, also fir, fir d'Kollege vum Jesus selwer, ne, déi hunn en net gegleeft, obwuel hien et dacks genuch gesot huet. Hien huet am Viraus gesot, Ech wäert stierwen an dräi Deeg duerno wäert ech erëm lieweg sinn. An ech weess net, ob si dee Moment net nogelauschtert hunn oder geduecht hunn, Oh, dat ass bestëmmt iergend ee Bildnis vun eppes oder ech weess net wat. Mee dono ass hie gestuerwen a si hu geduet, ok, hien ass elo dout, hien ass elo fort. Si waren traureg, si hu gekrasch. Genau.
An da war hien erëm do a si waren iwwerrascht, dass hien erëm lieweg ass. Also souguer zu där Zäit war dat eigentlech verréckt ze gleewen, dass ee vun den Doudegen operstanen ass. Genau, genau. Ech wëll elo net ze vill an d'Thema eragoen. Ass dat wierklech wouer? Ass Jesus wierklech operstanen? Dat ass fir en anere Video. Jo, genau, dat ass en anere Video. Mee jo, tatsächlech war et esou, souguer seng eegen Unhänger hunn him net gegleeft. An ech denke souguer ze soen, den eegene Brudder, de Jakobus, huet och net gegleeft an de Jesus. Misst souguer senger eegener Famill, sengem eegene Brudder an natierlech d'Leit am Ëmkrees beweisen. Mee Ech denken, de Jesus ass nach ëmmer eng diskutéiert Figur, déi eng Figur an onser Mënschheet, déi nach am meeschten diskutéiert gëtt oder iergendwéi behandelt gëtt, oder. Déi och an deene meeschte grousse Reliounen iergendeng Roll spillt. Genau. A kenger dovun a Gott, ausser an eiser. Genau. Mee trotzdeem ass dat ëmmer interessant, dass en awer iwwerall iergendwéi respektéiert gëtt, soe mol esou. Genau, genau. Mä jo, wéi s de sees, dat ass en Thema fir en anere Video, géif ech soen. Also zréck zu der Versöhnung. Mär brauchen de Jesus, fir déi Versöhnung ze kréien. A wat ass déi Saach, déi mär falsch gemaach hunn? Also virdrun hues de Sënn gesot, also dat däitscht Wuert Sünde, dat ass och eppes, wat mer net dacks benotzen. Meeschtens, wa mir Lëtzebuerger Sënn soen, dann ass et Dat mécht kee Sënn, ne? Jo. Mee et gëtt awer och Sënn, an dat ass eben och dann dat Wuert, ja, okay, wou een net gären héiert, wat ass dat, soll dat heeschen? Wat, wat ass fir dech Sënn? Wat bedeit dat? A ween definéiert dat?
Also ech géif Sënn definéieren als, als eppes, wat géint Gott geet. Sënn ass u sech eppes, allgemeng gesinn, fir elo net an eenzel Beispiller eranzegoen, allgemeng gesinn eppes, wat géint d'Uerdnung vu Gott geet. Wee bestëmmt, wat gutt a schlecht ass, ass tatsächlech Gott. Ok.
Ginn e puer Beispiller, wat der afält, wat elo eppes ass. Wou hues du fir d'lescht gesënnegt? Wou hunn ech fir d'lescht gesënnegt? Dat ass vläicht eng interessant Fro. Dat ass eng gutt Fro. Also gäre wëll seng Schold jo net zouginn an wëll jo net doriwwer schwätzen. Wou hunn ech fir d'lescht gesënnegt? Hm, ech sënnege ni. Ni, ah ok.
Ech mengen, dacks sënnegt ee jo scho just a Gedanken, gell? Also dat ass jo dat, wat de Jesus och dann bruecht huet, dat déi Gesetzer, déi ee virum Jesus hat, oder déi Erklärung vu Sënn, déi ee virum Jesus hat, war, Du solls net schlecht iwwer dee schwätzen. Dat ass scho mol Schwéier, heiansdo kënnt et eebe vir. Jo.
An dann ass Jesus komm an huet gesot, Net nëmmen net, weess de, duerch de Mond schwätzen, mee du soll scho net schlecht iwwer een denken. Sou, hien huet also den Niveau nach méi eropgesat. Also eisen, eist Liewen huet op eemol méi Sënne gehat, wann s de esou kucks, ne? Op eemol, ok, et ass nach méi streng. Also ech mengen, déi meescht Leit, jo, mär si keng Mäerder, mär si keng, ech weess net, déi. Hoffentlech een, jo hoffentlech, wann dach, dann wanns de Märder bass, och fir dech gëtt et Versöhnung, mee déi meescht vun eis sou, jo ok, dat ass émmer déi Excuse, jo ech sinn awer net sou schlëmm wéi deen, ne, dat ass dat wat ech virdru gesot hunn, ech si kee Märder, ech sinn net, ech hunn net dëst gemaach, ech hunn net, ech weess net, Leit vergewaltegt oder sou, ne, dat sinn emmer déi extrem Saachen bei déi mer ginn, mee déi meescht Leit vun eis hunn awer gesënnegt, schonn alleng am Kapp, wann et just dorëms geet. Genau, also ech hunn ufanks jo dat Beispill ginn vun der Fra an der Danzschoul,
wou d'Fra selwer och net weess, firwat hunn ech dat dee Moment gesot.
An ech wëll drops raus ass dat öfters, datt mir sënnegen a mir wëssen manchmol och guer net, datt mer ee Sënn gemaach hunn. Mir wëssen et intellektuell net a mir probéieren ons rechtzefertegen, mee bannen an onsem Häerz wësse mer, datt déi Schold do ass, datt déi Sünde do ass an och passéiert ass, mee mir kënnen ons net erklären, net esou richteg erklären, firwat hu mer dat gemaach. Ok.
An dann zréck zu deem, wat de Jesus gemaach huet. Also hien ass gestuerwe fir eis an um Kräiz. Also dat war jo en extrem schlëmmen Doud. Et war net einfach nëmmen, jo ok, ech Schéiss mer einfach eng Kugel an de Kapp oder esou eppes, ne? Dat ass och schlëmm. Dat ass och schlëmm, mee et huet laang gedauert an et war immens vill Péng an esou, ne? Also dat sinn och Detailer, wou mer kënnen eng aner Kéier drop agoen. Firwat war et grad deen Doud, wou néideg war? An a villäit och, fir, fir dat e bëssen bei déi Fro derbäi ze maachen, Wéi sinn d'Leit aus der Bibel och virum Jesus mat der Sënn ëmgaangen?
Do fale mer schonn zwou Saachen an. Also virum Jesus gouf et Gesetzer. Dat heescht am Alen Testament wossten d'Leit, datt esou eppes wéi Jesus géif kommen. An do wëll ech dann och nach drop drunhänken, an nämlech zu de Prophezeiungen. An du hues nämlech och gefrot, firwat misst de Jesus um Kräiz stierwen. A genau domadder huet de Jesus och eng Prophezeiung erfëllt, déi schonn am Alen Testament vun engem Prophet, mir si bei de Prophezeiungen, Prophezeiungen heescht, datt eng Persoun eppes gesot huet an an der Zukunft gëtt dat wouer,
genau déi eng Prophezeiung, ech soen elo op Däitsch oder firwat net Lëtzebuergesch, Deen, deen um Holz hänkt, deen ass verflucht. Okay.
Genau dës Prophezeiung huet de Jesus erfëllt. An elo wiers du der vläicht scho froen, oder du wiers der schonn soen, Wéi, dann ass de Jesus da lo verflucht? Wat ass da lo lass?
Wat mengen ech domat?
Dat giff ech elo froen, jo. Ah, ok. Dat war eis meng nächst Fro, genee, wéi. Ok. Wat, wat mengen ech domat? Also ech mengen domadder, dass de Jesus de Fluch op sech geholl huet, déi Schold op sech geholl huet, De Jesus selwer gouft och verflucht, lo lo lo net lo hei net wéi soll ech soen, Falsch verstoen falsch oder? net falsch verstoen, de Jesus ass net verflucht, mee de Jesus huet de Fluch opgeholl Ok. fir ons. De Fluch vun de Sënnen? Genau. Ok.
De Fluch vun deem, wou mir net wëssen, firwat mir Schold gemaach hunn oder fir firwat mir öfters Sachen maache fir Leit ze verletzen. Aha, ok.
Also déi Leit deemools, hues de gesot, hunn d'Gesetzer gehat, un déi sech gehalen hunn. Firwat maachen se dat net haut och? Also kann ech einfach soen, jo ok, ech hu jo keng Loscht op de Jesus an och scho guer net op dat, wat heen esou seet, wat ech muss maachen, kann ech einfach soen, hei ech maachen et léiwer op mär selwer e bësse wéi een haut Star si wëll. Ohal schonn ëmmer, ech wëll mär dat erschaffen. Also ech halen einfach elo Gesetzer an. Firwat kann ech net esou maache wéi déi Leit virum Jesus dat gemaach hunn? Tatsächlech géif dat u sech, du kanns dat maachen. Also all Mënsch ass fräi ze maache wat e wëll. Kee muss dat Opfer vu Jesus unhuelen. Mee Gott huet et esou gewielt, fir datt et duerch de Jesus geet. Dofir behaapt Jesus och vu sech selwer, hie wier de Wee, d'Liewen an d'Wourecht.
Tatsächlech, du muss net Jesus nogoen. Als Chrëscht wëlle mir natierlech, datt s de Jesus nogees. Awer du bass net gezwongen, dat Opfer unzehuelen, de Kaddo unzehuelen, deen Gott scho gemaach huet. An dorop soll ech dann och uknëpfen, Mir schwätzen ëfters vum Evangelium, vun der gudder Noriicht. Ma genau dat ass jo déi gutt Noriicht, Gott huet schonn alles fir ons gemaach, Gott huet dat Opfer ginn. Wee vertraut, wien dru gleeft, deen ass erett. Erett heescht, dee kënnt an Himmel. Dat ass jo, wat mir u sech all wëllen. Yes.
Also du mengs et kann een duerch d'Gesetzer halen d'Versöhnung kréien? Nee, ech wollt soen datt keen u sech gezwongen ass dat ze gleewen wat am Evangelium steet.
D'Evangelium ass Gottes De Gott, Gottes Heilsplan op Däitsch, den, de Plang dee Gott fir ons virhuet, mee du bass net gezwongen dorunner ze gleewen. Also du muss net, du bass net gezwongen, mee wann s de wëlls Versöhnung hunn, ass eigentlech de Jesus den eenzege Wee, ass dat wat s virdru gesot hues. Genau, an dofir, Genau, dofir behaapt Jesus och vu sech selwer, Ech sinn de Wee, d'Liewen an d'Wourecht. E seet net nëmmen, hie wier d'Wourecht an hie wier d'Liewen, mee e seet och, e wier de Wee.
Nëmmen duerch hien kanns du bei de Papp kommen, kanns du bei Gott kommen. Ok, ça va.
Ok, nach eng Fro, Et gëtt Regiounen oder och Leit, déi sech dat vläicht esou virstellen, wou soen, okay, där sot, de Jesus ass Gott, awer gläichzäiteg erzielt der, datt de Jesus sech vun de Mënschen, déi Leit, déi hien selwer erschafen huet, schloe gelooss huet, un d'Kräiz nele gelooss huet, verurteele gelooss huet, op sech späize gelooss huet, beleidegen, alles dat, wat een an der Bibel ka liesen. An do soen, zum Beispill elo fir Moslems ass dat fuerchtbar schwéier ze verstoen, dass ee Gott, also si hunn en immens grousse Respekt viru Gott, wat ganz an der Rei ass, dass dee sech un d'Kräiz nele léisst. an denken, ok, dat ka kee staarke Gott sinn, dat muss ee schwaache Gott sinn. Wat sees du dozou?
Ech géif dozou soen, ech géif dat net direkt als eng Schwächt ugesinn. Vill Leit, oder ech soen elo Moslem als Beispill, elo hues de jo geholl, gesinn dat u sech als eng Schwächt un. Éischtens géif ech och mol soen, Jesus ass och net um Kräiz gestuerwen, Geeschtlech a séilesch. Mënschlechen ass gestuerwen, awer geeschtlech, seng Essenz bannen deen hien ass, Göttlech, ass net gestuerwen. Also dat Göttlech wat an him ass, ass net gestuerwen. Säi mënschleche Kierper ass gestuerwen.
Da verstinn ech natierlech net déi Logik wou vill Moslem da soen, e wier dout. En ass dout, mënschlech, awer gëttlech gesinn ass en net dout. Da wëll ech nach soen, genau dat ass den Ënnerscheed zwëschen dem Islam an dem Chrëschtentum, nämlech datt Gott fir ons stellvertriedend stierft an och am Geschehen selwer mat dran ass.
Hien huet de Präis ganz bezuelt, hien ass un d'Kräiz gaang an huet sech geopfert. Wéi gesot, fir eng Schold ze huelen, muss ëmmer iergendeen opkommen. Et funktionéiert net, datt kee Mënsch dierfir opkënnt. An dësem Fall ass Gott selwer, dee fräiwëlleg entscheet huet, fir fir ons Saachen, ons Fehlern, net Saachen, ons Fehleren, ons Sünden opzekommen. Ja, et muss iergendeen de Prêt bezuelen, fir zréckzekommen op däi Bankbeispill.
Genau, genau.
Also
du kanns der et esou virstellen, wann d'Rechnung um Dësch läit, da kanns de esou fein si mat der Bank, wéi s de wëlls. Yes. Du kanns nach der Bank, ech mengen du bass Bäcker, du kanns nach der Bank sou vill Breedecher baken an d'Bank géif awer net soen, Nei, et ass gutt, du muss de Prêt elo net bezuelen. Nee, d'Rechnung läit um Dësch an d'Rechnung muss bezuelt ginn. Ok, jo.
Jo, an dann dat mat dem schwaache Gott, also Et kann een dat natierlech gesi wéi ee wëll, mee ech mengen, mär weist dat éischter wéi staark Gott ass, also dass hien, virun allem dass hien eng staark Léift huet. Also kloer, ee Gott soll sech net, also wann ee wierklech Respekt viru Gott huet, dann ass dat komesch sech virzestellen, dass hie sech erniddregt op eis Äerd. An ech fannen dat och komesch, muss ech soen, et ass wierklech schwéier ze verstoen, dass hien dat gemaach huet. Mee et weist, wéi staark seng Léift ass. Genau. An ech mengen, dat ass och eppes, wat a ville Relioune schwéier ze verstoen ass, datt et ee Gott gëtt, deen eis gären huet. Genau. An dat ass dat, firwat hien et iwwerhaapt gemaach huet, firwat hien iwwerhaapt iergendeen Erléisungsplang hat fir eis, wéi s du sees. Well hie kéint jo einfach och soen, Hei, lauschtert, där huet elo esou dacks déi selwecht Sënn gemaach, Marc, Du hues esou dacks schonn erëm gelunn an dës an dat, ech hu keng Loscht méi, ech geheien d'Béngele bei d'Tromm, et geet mir elo duer an esou an d'Leit sinn all fort, et gëtt keng Leit méi, Gott brauch äis jo net. Genau. Mee aus där grousser Léift eraus seet heen, ech wëll dat dote maachen, déi Erniddregung, meng Erniddregung, fir datt där kënnt erhéicht ginn. Genau, also Ech stëmmen do mat dir an. Ech fannen wierklech dat grad déi Hingab, déi bedéngungslos Hingab, wou Gott wierklech fräiwëlleg seet, ech opfere mech fir iech, ech huelen d'Kugel souzesoen, ech sti virun der Waff an ech huelen d'Kugel, grad dat fannen ech eng Stäerkt. An dat Muster gesäit een, géif ech mol soen, zum Beispill an de Familljen erëm, De Papp, dee fir déi Jonk asteet am Fall wou eppes geschitt, oder soen ech elo mol awer de Mann, dee fir d'Fra asteet, do seet awer och keen, datt dat eng Schwächt wier, wann de Papp sech zum Beispill opweit, fir fir d'Kand schaffen ze goen, Do seet jo awer och keen, datt dat wierklech eng Frëscht wier.
Dat géif kee sou gesinn, mengen ech, jo. Ça va. Ok, fir nach eng Kéier zesummen ze faassen, Also mär hu Sënne gemaach, mär hu Saache falsch gemaach an Dat kann esou kleng sinn wéi nëmmen, ech hu vläit jo u dee geduecht, ech hu gelunn, an dat geet schonn duer, datt mer eigentlech verluer hunn.
Genau, jo, dat geet schonn duer, fir datt Gott ka soen, den Zielchen an d'Lut halen a ka soen, Hei, viru mir bass du sou schëlleg. Yes.
Mee dee selwechte Gott huet och eng Méiglechkeet ginn, fir deen do Ziedechen ze zerrappen.
An dat ass dat, wat hien um Kräiz gemaach huet.
An dat ass dat, wat mer och wëllen do eraus an d'Leit schécken. De Jesus huet dat och fir dech gemaach. Hien ass fir dech un d'Kräiz gaangen an dat wat s du falsch gemaach hues, esou kleng wéi et och si kann oder esou grouss, wéi mer virdru gesot hu wann ee Mäerder eis grad am gaangen ass nozekucken, och dat ass méiglech, dass Gott dat verzeie kann, wann s du eng Bezéiung mat him wëlls. Genau, an ech géif dann och soen, dat ass grad dat Schéinste, wéi s de virdru gesot hues, déi Rechnung ass bezuelt, den Zeetelchen Ass zwar do, du muss dech net schëlleg fannen, well d'Léisung ass nämlech och schonn do. Yes.
Gott gëtt béides, e bezilt, awer e gëtt och déi Léisung, an duerfir ass Gott fair. A Gott ass och fair mat Leit wou denken e wier net fair. Gott ass nämlech och bei all Mënsch, a wann s du Gott frees fir Vergebung, wann s du Gott frees Ech vertrauen Dir. An du sees him, Ech gleewen un Jesus Christus, ech gleewen un dat Opfer. Genau an dësem Moment kanns du dech dann als Chrëscht bezeechnen. Du kanns op den Himmel hoffen, net nëmmen hoffen, mee du kanns dech och schonn, du kanns och scho vergewëssert sinn, dass de erëm an den Himmel kënns de Moment. Jo, ech hunn nach eng Geschicht, déi ech viru kuerzem gesinn hunn, wou och gutt dozou passt. Dat ass eng erfonnte Geschicht. Et sinn zwee Lykes, déi mega gutt Kolleege si wou se kleng sinn an da wuessen se op an deen een geréit méi an eng negativ Zeen an gëtt kriminell an deen anere gëtt ebe Riichter an iergendeng Kéier steet dann eben Dee Kriminellen ass Erwuessenen dann virun deem wou Riichter ginn ass an de Riichter mierkt dat a merkt dat ass mäin ale Kolleg an jo do steet um Ziedel hei hien huet dëst an dat an dat falsch gemaach an de Riichter ass an der blöder Situatioun dass en säi Kolleg deen e gären huet elo muss riichten. A well hie Riichter ass a well hien seng Aarbecht richteg mécht, seet hien, Hei, du hues dëst an dëst an dëst falsch gemaach, ech erklären dech heimat schëlleg. An dee Moment ass den Tierchenier mega schockéiert, de Kriminellen, an de Riichter kënnt erof, deet seng Riichter-Tunique aus oder wat och ëmmer en do unhuet, An e seet, Hei sinn d'Suen, fir dass du net an d'Prisong muss goen. Also hie konnt dann eben eng Kautioun bezuelen, dass en net muss an d'Prisong goen. An ech mengen, dat ass e bëssen, dat ass natierlech, wéi s de virdru sot, et ass ni e perfekt Beispill, mä et ass e bëssen e Beispill, fir ze weisen, wéi Gott ass. Hien ass e Riichter, hie mécht seng Aarbecht richteg als Riichter, mä hien ass och ee Papp, deen eis gären huet, an e mécht déi Aarbecht och richteg. Genau, genau. Ech mengen, domadder kënne mer en ofschléissen. Yes.